Mae'r clychau'n canu ar gyfer cystadleuwyr triathlon y tywod. Rhai yn dal i redeg, wedyn yn orffen yn y môr, mae eraill ar i beics, a dyma'r pedwar sy ar y blaen yn cyrraedd yr A5 ac yn troi tua'r chwith, Iwan Brown bellach ar y blaen, Alex Foster, Ross Hoskins a Paul Hawkins. A sgwn i anfon nhw weithio fel tîm ar flaen y gad? Wel, un peth sy yn sicr, bydden nhw'n gwthio ei gilydd yn galed. Dyma i chi Greg Cherry yn dod mas o'r môr. Ar y blaen yn ras y Savage. Mae dy fe bedwar munud o fantes wedi'r gystadleuaeth ddo. Ac yn ras y merchad, wel mae Natalie Simo wedi dal Stel Farrar. Ac mae'n mynd heibio'i yn ddi-draffarth. Yna'r gwahaniaeth rhwng y ddwy efallai.
Ail y tu ol i Cherry yn ras y Savage ddo oedd Phil Lines, allan o'r dŵr yn ail mae fe bellach a phum munud ar ei ôl e. Wel mae hon ymhell ar y blaen yn ras y merched ac yn ffefryn gynnar yw Susie Richards yma ac dyna hi Delyth Kendrick, mae'n cael traffath efo'r wetsuit 'na. Ti yn dy flaen Delyth, isio ti fynd ar dy feic? Dim trafferth o gwbl i hon, ac mae style arbennig ganddi ar y beic yn llonydd ac yn gwybod union lle mae hi'n mynd, bob owns o bŵer yn mynd trwy'r pedal, ond style fara mae gen i ofn, wel mae'n dechrau gwegian!
Ie, chi'n gallu gweld hi'n edrych lawr, ond mae'r seiclwyr yma yn gryf iawn, a mi fydden nhw yn gwthio'i gilydd yn galed, a gyda'r cwrs 'ma, dair wylltir ar ddeg yn hirach na'r deugain cilometr arferol. Mae hwn am ffafrio'r seiclwyr cryf. Wel, Tom Higgins 'di hwn. Oedd o'n dod allan o'r dŵr dau funud tu ôl i bawb arall, a mae 'di mynd heibio nhw i gyd. A mae 'di dod o nunlla. Wel, mae 'di creu cryn argraff, mae rhaid mi ddeud. Ac mae Delyth hefyd. Mae'r Alwynion newydd 'na'n mynd yn dda. Ie, yeah, gwena di. Bysa ti'n mynd i'r eglwys bore yma?
Ie, yeah, ond dyw uh, olwynion Tom ddim yn edrych cystal, Drian. 20 milltir i mewn i ras y beics a pwnctiwr. Hunlle pob athletwr triathlon. A mae siŵr oedd o'n gobeithio wneud i farc yn ras y beics yn doedd, efo rhedeg i ddod. A dyma ni, ras y merched, Estelle Farrar yn gwylio Lindsay Griffiths yn mynd heibio iddi, ac yy 'di Dorothy Olivia Bella ddim yn bell tu ôl ychwaith. Y ddwy arall lawer mwy aerodeinameg na Estelle.
A dyma ni, dyma be sy'n digwydd ar flaen ras y merched. ond mae pawb yn ras treathlon y tywod yn bwysig. Ie, yeah, come on dad, a come on Phil Lines hefyd. Mae o'n mis gymerchad yma'n hyn, mynd heibio nhw, ond mae o'n ail yn ras y Savage. Ac mi ddechreuodd y dydd bedwar munud tu ôl i Greg Cherry. Brwydr rhwng y ddau yna yn y Savage, ond brwydr bersonol i Delyth. Bellach wedi gwisgo'i chôt oherwydd y gwynt, a mae'r gwynt yn chwipio ar draws Ynys Môn heddiw. Ond does am byd yn mynd i amharu ar y wên yna, nag oes? Ti wedi mwynhau hi, Dwch? Ar y brig, mae yna gystadleuwyr cryf yma, felly mi fydd hi'n dasg amhosib bron i dorri i ffwrdd, ond Iwan Brown sy'n teimlo'n ddewr ar hyn o bryd. Mae bod mewn sefyllfa grŵp yn gallu bod yn gêm beryglus o ran y drafftio, saith metr yw'r limit, yw'r ffin, ond yy ma' nw gyd yn ymwybodol o'r rheole a ma' 'na ddyfarnwr o dreiathlon Pryden yno i gadw llygad craff arnyn nhw. Di hon ddim angan drafftio.
Natalie Simmo ymhell bell ar y blaen. Os ti'n drafftio fy unrhyw un, wel, y dynion efalla, oherwydd yy ma' 'na funuda di-ri a dwi'n credu all hon gerddad trwy goedwig Llanddwyn ag ennill y ras. Mae gymaint a hynny ar y blaen.
Agosai at Niwbwrch nawr ac mae Iwan yn penderfynu mynd amdani.
Sa fo'n ddiddorol gweld pe bai Tom Higgins ddim wedi cael pynctiwr bysa digwydd wedyn, oherwydd bod 'na lot gwell beiciwr na Iwan Brown. Ond mae hwn fel deja vu. Digwyddodd hwn y llynedd, Iwan Brown yn cymryd y brig.
Yn y Savage, wel, dyma'r gwrs ar y brig. Greg Cherry ydy hwn. Um, mi ddechreuodd y diwrnod bedwar munud y flaen. Phil Lines yn dilyn y sprint ddoe. Ac e, dyma fo, Phil Lines. Wel, mae'n edrych dros ei ysgwydd. Ac e, mae o'n teimlo bod rhaid o'n wneud rhywbeth ynglyn â'r, ar bwlch yma. Mae'n dweud bod o'n mynd i redag ras i hun, a felly dyna'r unig beth allan wneud. Yn y cyfamser, Mae Iwan Brown ar ei ffordd tua sgidiau rhedeg na. Lampard a Bagley, Iwan fach. Ti di wneud y camgymeriad yma o'r blaen. Mae allan o'i sgidiau yn barod. Mae'r un dechneg gyda fo, a chynt, ond efallai chydig bach mwy o ofal. Ie. Yeah.
Mae dod o ddi ar y beic a mewn i bart dau yn llwyddo i ddod â thon o adrenalin drostoch chi. Um, Mae'r athletwyr yn joio cael y gefnogaeth, ond yy be sy yn digwydd i chi'n angofio am y poen, a wedyn munude'n hwyrach wrth i chi adael y parth mae'r poen yn dychwelyd.
Wel, dwi'n gwybod am y boen, ond uh, mae o'n ddidraffath ar y blaen ar hyn o bryd. A 30 eiliad y tu ôl iddo fe, Alex Foster. A mae Paul Hawkins wedi llwyddo i ddod nôl yn wych.
Mae mor bwysig yn yr parth cyfnewid yma'n hyn, pa mor sydyn ydych chi'n medru newid. 54 eiliad gymrodd o Iwan Brown adael i feic i ddechrau rhedeg. Felly mae angen bod yn sydyn. Paul Hawkins yn drydydd ac o'i flaen o mae o'n gweld Alex Foster yn y melun a mae tri o'n nhw'n gweld i gilydd. Mae mor agos a hynny wrth nhw droi tuag at twyni tywod Llanddwyn.
A'r peth yw, mae'r tri ohonyn nhw yn nabod ei gilydd yn dda iawn, felly bydden nhw yn gwybod beth yw eu cryfderau nhw. A'r pedwerydd yn dod fewn, Dyson ydy hwn. Ac uh, Hoskin, well, uh, mae o'n agos iawn hefyd at uh, Dyson, felly maen nhw'n agos iawn at ei gilydd wrth gyrraedd y ras. Ac uh, McFarlane y fe enw. ar ei fest, hynny wastad yn handi, a Brian Fogarty sydd yn y gwyn. A dyna ni'r drefn, Iwan Brown, Alex Foster, Paul Hawkins, Pete Dyson a Ross Hoskin. Gyd yn isgidiau rhedeg. Natalie Simo yn dod mewn ar ben ei hunan hi. Mae'n siŵr bod hi bellach yn gweld hi'n eitha anodd i gystadlu yn erbyn nef fel petai, felly bydd hi siwr o fod yn anelu at y rhedwr nesa, y dyn nesa sy o'i blaen hi, i gadw y rhythm i fynd yn ystod y rhedeg. I wneud pethe bach yn fwy tyff eleni, mae'r cwrs wedi newid ychydig i gynnwys mwy o ddringfeydd sy am sugno pob bowns o egni mas o'ch coese chi. Siŵr bod Alex Foster yn diodde fan hyn, ond mae rhaid i chi atgoffa'ch hunan bod pawb yn teimlo yr un peth. Nathalie Simon a stori ysbrydoledig. Er bod yn rhan o garfan tîm hoci Pryden yng Ngemau Olympedd Llundain, Fe nath hi fethu mas ar fedal yn anffodus, ond yy chydig flynydde yn hwyrach mae bellach yn cynrychioli Pryden yn triathlon. Ie, adgoddai hi. Greg Cherry ydi hwn, ac mae fantais o yn y Savage bellach yn saith munud. A dwi'm yn credu bod nhw'n mynd i golli saith munud mewn deg cilometr. Er gystal di Phil Lines sydd yn ail ar hyn o bryd. Ond mae angen disgwyl yr annisgwyl, John.
Paid â disgwyl rhy hir. Dim yn annisgwyl yn y ffaith bod y gŵr yma ymysg y ceffylau blaen. Alex Foster yn ail, da chi'n gweld Paul Hawkins tu ôl efo, ond Iwan Brown sydd ar y blaen. Y ffefryn o'r dechrau'n deg, er bod o methu ffindio'i geg efo cwpan. Siwr i chwaer os yma yna, yn y gefndir. Wedi rheoli ras yma o'r beicio, mae Natalie Seymour Mae'n siŵr bod hi gallu blasu stepen ucha'r podiwm. O, dyna chi olygfeydd godidog, ond Iwan Brown mond a'i olwg ar y llinell derfyn. Edrych ar ei oriawr, edrych dros ei ysgwydd, ond mae di mestyn ei fantais o dan funud i dri munud dros Alex Foster sydd yn ail. A fynta hefyd yn cyrraedd y traeth. Dyna ni'n gweld o'r camera uchel, mae o'n troi tuag at y llinell derfyn. Diolch yn bell iddo fo rwan. Mae di arfer bod yn gynta, a mae'n mynd i fod yn gynta unwaith yn rhagor. Wrth i fodd yn y, yn y gyfres yma. Diolch di colli ers dwy flynedd yn y gyfres yma. A dyma ni, Iwan Brown yn gorffa mewn 2 funud 24. O, mae'n mynd i gamu dros y llinell derfyn ydi o. Dyna ni. Llongyfarchiadau mawr iddo fo. Y fam yn hapus a fel chi'n lli gweld mae fe di rhoi popeth mewn i'r ymdrech yma. O, oh, man, dwi'n falch o'i hwnna wedi gorffen. Mae Sam man di uh, ras mwy calad uh, tri always aim high, dwi'n dwi meddwl. Roedd yn mynd i fyny a glawr, i fyny a glawr, wyt ti ddim yn gallu um, setlu fawr i rhythm. Dwi'n falch bod o wedi gorffen achos fi ddim yn um, gwybod pa mor ffit roedd o fi.
Ie, roedd ei fraich wedi bod mewn plaster am chwech wythnos. Paratoadau anodd i Iwan Brown. Ond mae wedi gwneud digon i gyrro Alex Foster. A mae o bron i bedwar munud tu ôl iddo fo. Ond da chi'n gweld y straen ar ei wynebau nhw. Mae'n ras anno tu hwnt a mae'n afrawdoliaeth rhwng y cystadleuwyr. A dyma'r gŵr sydd yn drydydd, Paul Hawkins yn croesi'r llinell. A dim ond just cyrraedd maen nhw gyd. Di rhedag ar hyd y traeth ddim yn hawdd iawn i orffan y ras.
Phil Lines yn dod allan o'r goedwig yma, a mae fe di mynd heibio Greg Cherry. Dim ond un kilometr sydd i fynd, odi e am wneud e? Siŵr bod pedwar munud o fantes Cherry yn ormod iddo. Breuddwyd Fool ta hynny dwi'n credu. A Breuddwyd Sŵl Fool sa trio curo hon hefyd. Natalie Seymour. Wel, doedd hi ddim yn gynta'n dod allan o'r môr, ond mae wedi bod yn gynta o'r eiliad ar ei basio stel Fara, a mae'n croesi'r llinell ymhell ar y blaen. Dim Susie Richards i'w bygwth hi, a Natalie Seymour yn manteisio. Oh, um, it was tough, as you can see. Um,

Yeah, yeah, feels like a long time coming. Wel, dipyn o ffordd i fynd i Delyth. Mae'n dechrau ar y 10 km. Ac mae'n mynd i gymryd i'r amser i di credu. Yn wedi gysnedd helwch, bawb mae'n abod. Dynas boblogaidd iawn. A dyma chi ŵr poblogaidd hefyd. Phil Lines yn croesi'r llinell. Wan yn y Savage oedd a bedwar munud tu ôl i Greg Cherry. Siawns nad ydi o di llwyddo i oresgyn y pedwar munud yna. Gan wybod, disgwyl ydan ni i Greg Cherry orffen, a dyma fo. Dim ond 45 eiliad tu ôl i Phil Lines yn y brif ras, a mae o'n gwybod, er bod o 'di ymladd yn llwyr, bod o 'di ennill ras y Savage eleni. Fel, fel grêt, the first five, six k. And all of a sudden, I just, oh, I just, yeah. O'n i'n meddwl, sgyn i fo, sgyn i'n chance o dal o'i fyny, so nes i rhedeg ras yn hyn, rhedeg mor, mor cyffyrddus o'n i'n gallu, a wedyn nes i weld o, a nes i basio fo, ond o'n i'n meddwl, oedd o'n yn y kilometr dwytha, felly o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i giro fo 4 munud ar y kilometr dwytha, felly, ond hapus i gael y buddigoliaeth heddiw, ddech chi'n gwybod. I, I knew I had a four minute buffer from yesterday, and I'm really glad I had that four minutes because I was in a really tough place, but thrilled to have won. So, yeah, really, really pleased. So, yeah. Buddugoliaeth yn y sprint ail yn y ras hon ac yn ennill y ras Savage i ferched Helen Talbot. Llongyfrchadau mawr iddi hi gyda Dorothy Livia Bella yn drydydd ac yn hapus iawn gyda'i ffodiwm hi. Ond pwy oedd seren y dydd? Wel, dim amheuaeth o gwbl. Y seren oedd Osian Perrin yn rhedeg ras gyfnewid 10 km mewn 41 munud, 4 munud tu ôl i amser Iwan Brown a munud yn gynt na Natalie Seymour a bynta mond yn ddeuddeg mlwydd oed. Un ar gyfer y dyfodol yn sicr. A dyma hi, Delyth Kendrick, wedi gorffan. Pedair awr ar y lôn, ond yn dal i orffan efo gwên. Ac yn disgwyl amdani, chwaer, mam, mam yng nghyfradd, chwaer arall. Maen nhw gyd yn disgwyl am Delyth, a bob un di mwynhau ei diwrnod. O, hir oedd o. Ond na, dwi'n falch. Dwi'n reit hapus bod fi wedi orffan o, de.
A dyma nhw, gadarnhad o'r canlyniadau. Yn gyntaf, Iwan Brown yn gorffan o bron i bedwar munud y flaen Alex Foster gyda Paul Hawkins yn drydydd.
Ac oedd ein llongyfarchiadau i Natalie Seymour, bwlch yn y diwedd bron yn 17 munud. Pedair eiliad oedd ynddi am yr ail safle ond Helen Talbot enillodd y frwydr honno. gyda Dorothy Liviu-Bella yn drydydd.
A dyna ni, penwythnos i'r Brenin ar Ynys Môn. Ras heriol mewn llecyn hyfryd, Triathlon y Tywod wedi cwblhau am flwyddyn arall.